Tessy, vu wat dreems du an der Nuecht oder am Dag? Ooh, dat wéisst du wuel gär. Mhm.
Vu Sex.
Nee.
Ech hunn tatsächlech vill Sexdreem. Ech mengen, ech hunn der iwwerduerchschnëttlech oft. Wat net ëmmer nëmme Sex am enke Sënn ass, mee och esou, jo, wou ee sech kierperlech no ass, esou. An och Dreem mat Leit, déi ech kennen. Mee och heiansdo mat erfondene Leit. Leit, wou ech mer dat wënschen an der Realitéit a Leit, wou ech mer dat absolut net wënschen. Jo, ech mengen, esou ass et och mat de. Sexfantasien. D'Tessy huet eis d'Thema vun dëser Woch verroden. Bam bam.
Wann s du eppes kanns. Dü dü dü dü. Dü dü dü dü.
Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What?
I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sex. Praktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
So Kelly, dann schwätz mer mol vun denge Sexfantasien. Okay.
Ech hunn dëse Summer e Buch gelies. Vum Carly Scortino heescht et. Et huet e Buch geschriwwen, Slut Ever an och esou Blog, also esou eng Journalistin a Schrëftstellerin, déi vill mat Sexualitéit schreift, mat Sexualitéit schreift, iwwer Sexualitéit schreift. An dat Buch ass mega perséinlech an hatt beschreift do esou seng Rape Fantasies, also seng Fantasien, vergewaltegt ze ginn. an dass hat sich immer mega schlecht domat gefehlt huet mhm. an da bin immer gecheckt huet et gi mega viel Frauen de mat denen net geschwert huet die auch so rape fantasy hun mhm. wat op den echte Black so mega makaber am Fong schenkt me du no wo ich mir lang drüber no gedurcht hun äh, mega viel sinn mischt weil also so erniedrig zu gin oder ähm, sexualiséiert Gewalt ze erliewen ass jo eppes wouriwwer ee keng Kontroll huet an duerch déi Fantasien an duerch datt een dat selwer wëll an esou hëlt ee jo erëm d'Kontroll iwwert d'Situatioun. Also ass e bëssen och esou Opschaffe vun Traumata oder vun Diskriminéierung esou. Jo.
Well du bass jo averstanen domat, datt du déi Fantasie hues. Ech hu grad esou eng Theorie, ech weess net ob iergendeppes drun ass, mee ob sech De gréissten Deel vun de Sexfantasien, déi Leit hunn, ronderëm Dominanz an Ënnerwerfung dréien. Dat ass eng eng gutt Fro. Ech mengen, well mer och am Alldag sou vill mat sou Muechtverhältnisser ze dinn hunn, also ween, vu weem bewäerte mer wat wéi, wie mécht dat, datt mer eis fillen an esou, datt dat vläicht oft do mat eraspillt. Also wourun ech och geduecht hunn, wou ech un sou Fantasië geduecht hunn, ass

Also sief et, dass de wëlls, dass een op dech pisst oder dass de dominéiert gëss oder, keng Anung, och vläicht sou Richtung Fetisch mat iergendwelche Materialien oder sou, dass dat scho rëm sou e bësse méi komesch ugesi gëtt. Weess du, wat ech mengen? Jo. Woubäi ech elo mol net an éischter Linn doru geduecht hunn. Also dat ass esou e bëssen. d'Extreemt vum Spektrum, mee ech hu méi un esou Saache geduecht wéi dass du der virstells, dass eng Persoun dech begäert an dir net widderstoe kann oder ëmgedréit, dass, wat ass ëmgedréit?
dass du déi Persoun esou begäers an hir net widderstoe kanns,
also esou eng mega staark

Jo, mee et ass jo, et huet jo och eppes mat Selbstwäertgefill ze dinn, also datt du wëlls gewollt ginn op eng Aart a Weis, wéi et vläicht an der Realitéit guer net méiglech wier. Ech weess et net, dat ass just esou eng Theorie, déi mer duerch de Kapp gaangen ass. Einfach dee Kontrollverloscht, also dat huet iergendwéi esou eppes mega Reizvolles sou. Ech mengen, et huet vläicht och vill domadder ze dinn, datt mer ëmmer sou rational sinn a vill sou mat eisem Kapp maachen an datt vläicht sou. Dat Gefill vu Kontroll ofginn an iergendwéi Loscht am Sënn vun, et ass näischt, wat mega rational gesteiert ass, also deem kënnen fräie Laf ze ginn. Ech mengen, dat huet och relativ vill domadder ze dinn, wéi eis Gesellschaft funktionéiert a wéi mer de ganzen Dag funktionéieren, oder?
Mir si lo schon mëtten am Dickicht vun de Sexfantasien. Fir dat vläicht e bëssen opzedröselen, wat mer lo schon ugeschwat hunn, also engersäits Fantasien, wou ee sech selwer mat enger anerer Persoun oder mat e puer anere Persoune virstellt. Ech mengen, dat ass esou deen ee Volet. Dat ka mam Partner sinn, dat ka mat enger Persoun sinn, déi ee kennt, dat kann och mat enger komplett erfondener Persoun sinn. Dann géif ech soen, eng aner Kategorie ass, dass ee sech einfach aner Leit virstellt, déi masturbéieren zum Beispill oder ugeturnt sinn oder nach enker mat enger anerer Persoun an enger sexueller Interaktioun sinn. Jo, oder sou bestëmmt Settings oder sou. Jo.
Ech hunn, wéi ech elo recherchéiert hunn, hat ech esou eng sou Videoe gekuckt, wou gesot ginn ass, datt sech d'Fantasië vu Männer a vu Frae komplett ënnerscheeden. Bon, ech mengen, et huet elo kee Wäert, mengen ech, datt mir elo doriwwer spekuléieren. Dat wär vläicht méi interessant, mat engem männleche Gaascht eng Kéier ze beschwätzen. Mee jiddefalls bei de, bei der Opzielung, wat typesch ass fir d'Fantasië vu Fraen oder déi Fraen hunn, Ass eben, wat s du sees, jo, Setting a Plot an esou Elementer, eben och esou méi emotional Elementer, dass et net just ëm de Sex geet an net just ëm Kierperdeeler, mee och, wéi sech déi aner Persoun zum Beispill fillt oder wéi ech mech fillen. Ech wëll elo komplett ewech vun, dat ass elo typesch fir Fraen a fir Männer, mee ech hu mech jiddefalls selwer doran erëmerkannt.
Also, jo, Nieft deenen zwou Kategorien, déi ech elo opgezielt hunn, ass och nach zum Beispill eng, dass ee sech virstellt, en anert Geschlecht ze hunn, wéi dat, wat een huet, oder aner Genitalien ze hunn, wéi déi, déi een huet. Also et ass wierklech extrem bréit, breet gefächert, wat déi Fantasie kënne sinn. Also dat ass net einfach, dass ee sech Sex virstellt oder dass ee sech virstellt, dass ee masturbéiert. Also dat geet schonn wäit doriwwer eraus. Kann och Dozou gehéieren, dass ee sech virstellt, eng aner Persoun ze sinn, iergendeng berüümt Persoun ze sinn oder räich ze sinn, e ganz anere Liewensstil ze hunn. Fir déi vun iech, déi Big Mouth gekuckt hunn, do ass e Personnage, dee sech, wann e masturbéiert, virstellt, dass en e 45 järege Mann wier an en Job huet a bestuet ass. Also dat gehéiert esou zu senger, hie muss sech als dat virstellen, Also dat turnt hien un dee Moment. Ja, also an eng aner Positioun sech ze denken. Ja genau, mhm. dass du einfach ja en anert Liewen hues an en anere Mënsch bass. Ja.
Ech hun mech gefrot, wéi fënnt een raus, wat fir eng Fantasien een huet, ausser wann een se huet? An wéi fënnt een raus, wann eng Persoun mat der ee Sex huet, wat fir eng Fantasien si huet. Ech mengen, dass ee sech vill Saache virstellt, well se an dengem Virstellungsberäich sinn an dass et, mengen ech, vill Saache gëtt, iwwer déi een nach fantaséiere kéint an déi ee vläicht och nach gutt fanne kéint, ouni dass een dat weess. Also ech mengen. Wann ech, wann ech mer Sache virstelle, sinn et vill Sachen, déi ech entweder iergendwou gesinn hunn, iwwer déi ech also schonn enke mat enker, mat enger konkreter Persoun nogeduecht hunn, ähm, a wat ech mech méi informéieren iwwer d'Fantasien, déi méiglech sinn, wat ech och méi iwwer aner Sachen nodenken. Sou, jo. An ech mengen, äh, dass ee sech och, Saache virstellt, déi e vläicht net onbedéngt gutt fënnt. An der Realitéit, jo. Jo. D'Basis dovunner ass, datt wann ee sech Saache virstellt, muss een dat net wëllen och an der Realitéit maachen. Jo. Mee ech fannen och, et ginn och Saachen an der Virstellung, wou ee sech denkt esou, Ih, okay. Wou, keng Ahnung, ee sech vläicht schummt oder wou ee sech denkt, dat ass. keng Ahnung, erofsetzen, diskriminéieren, net ok an esou. Illegal.
Zum Beispill. An. An et gëtt Saachen, déi wëll een an der Realitéit an déi fënnt een untënnend an der Realitéit, mee et interesséiert een net, sech dat virzestellen. Jo. Dat kann och méiglech sinn. Jo.
Mee jo. Wat ass, wann s de net nëmme mat dengem Gehier eleng bass? Wann s de nach e Gehier derbäi hues. Genau, en zweet. Wat wëlls de soe Kelly? Du weess net op wat ech eraus wëll? Wann s de mat engem Partner iwwer oder Partnerin iwwer deng Fantasien schwätz. Yes. Oder Fantasien hues während s de Sex mat engem hues. Ah oh, oh. Ja, dat ass oh, enker dat ass nach eng ganz aner Thema. Ja. Mhm. Äh, kann man machen lo mal sech die mi positiv konnotéiert ähm, Variant nämlich déi wo een oppen drüber schwätzt Ech hunn viru kuerzem mat engem Sexpartner vu mir eng Lëscht geschriwwen. An zwar kënnt dat vun dem Konzept would, will, won't, also géing ech maachen, wëll ech maachen, géing ech maachen, géing ech net maachen, also sou ja, nein, vielleicht kann een dat och nach sou iwwersetzen. An do kann een engersäits fir sech selwer iwwerleeën, do gëtt et och esou Videotutorials op Youtube oder iergendwelch Apps, wou een dat ka maachen, genau, wou een och esou Virschléi kritt oder mat esou Lëschten an esou, wann wann engem dat méi einfach fält. An dat ass esou d'Basisiddi gewiescht an ech hu mech da mat mengem Sexpartner dohinner gesat, mir hu virdrun. Zesumme gekacht an esou an hunn um Kichendësch mer Musek gelauschtert an eng Lëscht geschriwwen mat Saachen, déi mer eis kënne matenee virstellen oder eis vläicht kéinte matenee virstellen. Bezéiungsweis och en Deel vu Saachen, déi mer eis vläicht net kënne matenee virstellen, woubäi dat elo net am Fokus stoung, mä einfach do d'Méiglechkeet do war ze soen, dat wëll ech net. An ähm, et war mega cool, well mir hunn so, keng Ahnung, eng Stënnchen oder so geschriwwen a fir eis iwwerluecht an heiansdo e bëssen so matenee geschwat an dann hu mir eis op d'Küch gesat an halt eis esou géigesäiteg eis Lëschten äh, virgelies. Ähm, an et war mega nice, well sech déck vill Saachen och iwwerschnidden hunn. Also et weist schonn, et mécht scho Sënn, dass ee matenee Sex huet an dass ee sech ähnlech Saache ka virstellen, mee och Saachen, wou ee vläicht net direkt drop komm ass an da seet, ah jo, dat ass eng mega gutt Idee oder esou, oh, okay du muss ich schon denke bisschen drüber nur denken mhm. an noch denke die in, in der Schädung zu machen von hey das will ich machen da kann ich man gut vierstellen an hm, das kenne ich mal vielleicht vierstellen an den Donenker kann drüber schwatzen wenn das vielleicht vielleicht Kind machen ähm, war mehr cool an mischt mehr viel Spaß weil ihr noch so gesagt oh, ah, okay das okay vielleicht direkt realisieren da das echt da dann das echt ein bisschen etwas wird méi Viraarbecht brauch oder ähm, mhm. a puer Méint realiséierbar ass ähm, oder e bestëmmt Setting brauch, wéi ass muss man. Mhm. An ähm, et war eng déck cool Erfahrung an war wéck schéin a positiv an natierch ass d'Viraussetzung dofir, dat sinn keine Ahnung en nie vertraut an da sinn iwwer Sex oder Sexualitéit kaschwätzen an se méi ähm, ja dat mhm. huet wéch vill Spaß gemeet. Ja. Ich kann die Method och an äh, ich fan doch cool, well een sech jo net esou vulnerabel mécht, wéi wann s de elo wierklech während dem Sex iwwer esou Saache verhandels oder jo tel quel et initiéiers a mierks, ah nee, dat wëll déi Persoun net. Also dat hei, dat mécht et einfach kloer vun Ufank un. Et ass och eng Method, jo, wou d'Warscheinlechkeet, dass engem seng Gefiller verletzt ginn oder dass ee sech jugéiert fillt, ebe méi kleng ass. Wéi s de sees, et erfuerdert en oppenen Dialog, mee gläichzäiteg fördert et och en oppenen Dialog an e méi oppenen, vertrauenswürdegen Ëmgang mateneen. Jo, an ech denken och, dass während dem Sex net onbedéngt déi beschte Situatioun ass, fir iwwer nei Fantasien ze schwätzen. Also Fantasien, déi sech vläicht méi liicht ëmsetze loossen, jo, mee ech denken, an deem Moment ass et esou vulnerabel, an et ass ee sech souwisou schonn esou no, a gréisstendeels och wahrscheinlech plakeg, dass et vläicht, jo, ze no ass oder wann déi aner Persoun dat dann net wëll, een sech einfach och ze verletzlech mécht oder et da komesch wier ze soen, oh nee, ech muss awer elo kuerz, keng Ahnung, dech net méi ëmaarmen oder inzwischen, also esou e bëssen Ofstand mar man.
An et ass jo nach enke en Ënnerscheed zwëschent, ob ee seet, dat hei ass meng Fantasie an ech wéilt dat eventuell gären ausprobéiere mat dir oder ob ee seet, dat do ass meng Fantasie, déi hunn ech fir mech selwer mm. mee ähm, ja entweder so einfach ech wëll dass du dat wees dass dat meng Fantasie ass äh, wobei natürlich auch voll okay ass äh, sengem Partner oder Partnerin oder äh, iwwer hat keng man seng Liwen zerzielen wat seng ja. sexuell Fantasie sinn ass voll okay ähm, Wie dann gëtt eben nach de Wolé da se zum Beispiel zu sengem Sexualpartner oder senger Sexualpartnerin seet, beziehungsweis se freet, ob se Loscht hätt, fir. Sou ze soen, wéi wann een engem eng Geschicht erzielt, eben déi, déi sexuell Fantasie ze erzielen an auszemolen, fir während een dann selwer masturbéiert, zum Beispill. Also do ginn et mega vill, jo, Saachen, déi ee maache kann mat Sexfantasien, mega vill Ebenen och, wéi dat kann iergendswéi afléissen oder och net an eng. sexuell Relatioun. Ja.
But it's scary, also das mecht een sech mega vulnerabel dadurch, ja. zu so ja. den Bleck an den egene Kapp engem ja. opzemachen. An ich mein, kann ja auch sinn, dass die aner Person da seet so, mm, äh, nee. wann ich gelieft zäh man dat net oder oh, dat do fand ich net so nice falls mhm. net will zusammen ausprobieren an ich denken du hast het schwéier mir wichtig net Um net ze vill perséinlech ze huelen an net ze vill op sech ze bezéien. Mhm. Also wann een déi Persoun ass, déi d'Fantasie erzielt an wann een déi Persoun ass, där d'Fantasie erzielt gëtt, mengen ech, ass et wichteg fir d'éischt emol positiv ze reagéieren an ze soen, so, hey nice, merci, dass du mer dat erzielt hues. So. Mhm. An, oder esou, Déi cool, dass de dat wëlls mat mer deelen, oder esou. An dann ze soen, Hm, dat kann ech mer net virstellen, oder dat an dat fannen ech awer esou an esou. Oder fir mech perséinlech, also och esou aus enger Ich-Perspektive. Ech mengen, dat kann och zu, also wann ee wëll esou mega, mega intim Saachen deelen an da mierkt, okay, do ass keng Oppenheet dofir do, kann dat vläicht méi futti maachen an enger Bezéiung. wéi dass een sech weider opmécht. Jo, mee ech fannen also dass, jo wéi's du sees, eppes mega Intimes, sou eng, also wat fir eng sexuell Fantasien een huet, ech denken heiansdo nach driwwer no, dass dat wierklech souguer Leit mat deenen ech wierklech vill aus mengem Liewen erzielen a jo virun deenen ech praktesch keng Geheimnisser hunn, zielen ech awer minimal wat meng sexuell Fantasien sinn, wann iwwerhaat, well bon éischtens ass et net wierklech relevant fir si, et ass ech erliewen et och als e bësse lassgeléist vu mir selwer, also ech weess net wéivill et iwwert mech iwwerhaat ausseet, well et esou, well se deelweis esou anescht sinn wéi wat ech mer an der Realitéit wënschen an. Dee Moment ass einfach nëmmen sou e Fun Fact iwwer mech, dass sou, dat häss de wuel net geduecht, mee méi awer och net. Dat ass awer lo net, oh lo kenns, lo kenns de mech esou vill besser, mee et ass sou, ja bon, doriwwer denken ech heiansdo no an dat hëlt mech un. Voilà.
Ja, dat ass wouer. Also fir mech ass et och e bëssen sou, doduerch dass ech. duerch mäi Beruff esou vill iwwer Sexualitéit schwätzen an nodenken an weess ech net wat ähm sinn et fannen ech et och einfach cool a schéin Saache fir mech ze hunn ech denken esou dat weess just ech an doriwwer schwätzen ech just mat mir selwer.
An et ka jo och eng Method sinn, fir sech selwer besser kennenzeléieren, erauszefannen, also souzesoen eppes duerchzespillen a sengem Kapp, fir erauszefannen, ob een dat vläicht wéilt an der Realitéit. A wann een et wéilt, wéi zum Beispill eng Orgie oder wéi och ëmmer, also dass ee sech virstellt, wéi dat genau géif. oflafen a wéi et misst oflafen, fir dass et engem géif gefalen. Dat kann natierlech och mega wichteg sinn, fir Saachen, fir op nei Sexualpraktiken ze kommen oder, jo, fir eben an der Realitéit dann och aner Saachen auszeprobéieren. Jo, also mir fält op, ëmmer wann ech deen zweete Schrëtt da maachen, quasi vun der Fantasie hin zu, ah, okay, nodenken, wéilt ech dat iwwerhaapt an der Realitéit a wéi kéint ech dat an der Realitéit maachen, dass sech d'Fantasie dann an eng Kéier verännert. Ja.
Ech hunn grad geduecht, dass, also et ginn natierlech Szenarien, wou et vläicht net, also wou et kann hëllefräich sinn, sech ze iwwerleeën, wéi wier dat an der Realitéit, wann een natierlech elo esou Fantasien huet, déi mat Voyeurismus ze dinn hunn, sollt ee sech vläicht net ze vill Gedanken driwwer man, wéi ee lo kéint eng Kamera plazéieren an der Dusch vu sengem beschte Kolleeg oder Noper. Also dat sinn einfach esou Saachen.
Nope. Sou verlockend et vläicht och ass, dass dat iergendswann géif Realitéit ginn, Bei verschiddene Saache muss een sech domadder offannen, datt dat wierklech einfach nëmme soll eng Fantasie ja. bleiwen. Esser wann se däi Noper oder däi beschte Kolleg frees. Ähm, ja mé dann ass den Effekt jo ja, ja mé fleit och net, well wann Di dann also so ech menge so lange et konsensuell ass funktionéiert et jo a wanns du Dir konsensuell ausmëchs ech wëll eng Kamera an denger duch plazéiere fir ja. 24 Stonnen an dann drop kucks ass den Effekt flecht net fort. Ähm, De Problem bei Voyeurismus ass halt, dass wann een et einfach esou mécht, dass déi Leit, deenen een nokuckt, net Konsens kënne ginn. Esou, an dofir funktionéiert et halt net. Mee. Dat mécht jo och de Reiz vu ville Fantasien aus, dass et einfach deelweis Saache sinn, déi kéint et einfach ni ginn an der Realitéit. Déi sinn einfach net méiglech. Jo, do denken ech un Hentai, also déi Manga-Pornoen mat iergendwelchen Tentakelen an Teddybieren oder esou.
Kloer, esou Saachen natierlech och.
Jo.
Mee ob dat elo nach ënner Fantasië fält oder schonn méi pornografescht, als pornografescht Material, also natierlech wann s de der et virstells, ass et eng Fantasie. Mee ech hunn eben och esou Saache gemengt, jo, ebe grad wann s de der virstells, wéi eng Persoun an hirem Bett owes masturbéiert.

Jo, well et gi bestëmmt Leit, déi kucken dat einfach sou, déi sinn ugetörnt vun deem, wat se do gesinn ja. an deem, der Foto oder an deem, deem Video. Ähm, mee ja, fir aner Leit, äh, déi mussen sech nach Saachen derbäi virstellen. Ja. So.
dass dat zum Beispill eng Persoun wär, déi se kennen, oder wat och ëmmer, iergendeen emotionalen Zoustand vun där Persoun. Oder dass ee wierklech do dobäi en ukuckt oder esou. Jo, genau. Jo.
Mee elo hu mer nach net doriwwer geschwat, wéi dat ass, wann ee Sexfantasien huet, während ee Sex huet mat enger Persoun an si näischt doriwwer weess, wat ee sech grad virstellt. Du kanns meng Gedanke liesen, dat wollt ech grad och soen. Wéi gesäis de dat? Ech fannen dat guer net schlëmm, éierlech gesot, well ech mengen et vill sou Schummt oder onangenehm Gefiller ronderëm gëtt, wann een grad mat enger Persoun Sex huet an dann fir zum Beispill en Orgasmus ze hunn sech nach aner Saachen muss ronderëm virstellen oder iergendwéi sou outzounen an Ech fannen dat eng legitim Strategie fir dann kënnen en Orgasmus ze hunn zum Beispill an ech fannen dat guer net schlëmm wann een dann muss méi bei sech sinn a méi an sengem Kapp sinn fir jo kënnen Saachen ze genéissen zum Beispill an ech denken sou laang et net déi Persoun mat där s de oder déi Persounen mat deenen s de Sex hues negativ beaflosst andeems de total absent ofwiesend.
Andeems du total ofwiesend bass an nëmme mat hir interagéiers oder iergendwelch Saache mëss, déi déi aner Persoun net wëll oder sou, fannen ech dat guer net schlëmm, sech a sengem eegene Kapp nach e Kappkino dobäi virzestellen. An ech fannen, dat ass och kee Krittär, ob de Sex gutt ass oder net. Plädéiers du dann éischter dofir, fir mat sengem Partner oder senger Partnerin oder wien och ëmmer doranner involvéiert ass, doriwwer ze schwätzen oder éischer net? Ech ginn der voll Recht mat deem, wat s de gesot hues. Mee dee Moment, wou s de dat einfach ni erwähns, dass der heiansdo mol eppes aneres duerch de Kapp geet wéi déi Situatioun, déi sech grad ofspillt, an dass s de eebe grad esou dee Kappkino brauchs, fir kënnen en Orgasmus ze hunn, wann s de dat, wann dat ni opkënnt, wann s de dat ni sees, dat ass jo dann awer dann esou e bëssen esou. Dat huet esou e bëssen eppes vu verheemlechen, nee? Ja, ech weess et net onbedéngt. Also ech menge fir vill Leit mat Orgasmusstéierungen zum Beispill ass dat och déi oft déi eenzeg Aart a Weis, wéi se kënne mat enger anerer Persoun en Orgasmus hunn.
Mhm. Ähm. Mä, mee doriwwer kann ee jo och schwätzen zum Beispill. Genau, an ech mengen do geet et da méi drëm driwwer net driwwer ze schwätzen, Hu, ech stelle mer eppes aneschters vir, mee esou firwat stellen ech mer eppes aneschters vir? A wann een effektiv drop kënnt, ech stelle mer eppes aneschters vir, well ech déi Persoun oder Persounen, mat deenen ech Sex hunn, net flott fannen, dann ass do e Problem. Mee wann et ass esou, ech géing déck gären, mee et geet net an ech brauch dat, fir awer trotzdeem kënnen dee Moment vun zum Beispill engem Orgasmus oder iergendwéi engem Héichpunkt mat där anerer Persoun ze erliewen, Ähm, ass, ass jo en anere Grond quasi. Ja. An d'Fro ass e bëssen, ähm, wat dat mat der Bezéiung mécht. Also wanns du dat ziels an dann ass déi aner Persoun nëmmen a méi veronséchert a stellt sech déi ganz Zäit d'Fro, äh, stell, net duergeet. Ja, ja. Ginn ech net duer, stells de der lo an deem Moment eppes aneschters vir an der méi veronséchert, ass natierlech blöd. Ja.
Während wann een driwwer schwätzt an esou hä ech géing och gären heiansdo net un eppes aneschtes denken, mee et geet net an esou an esou do den Drock vläicht ewech hëlt, Ja. dat mega kann hëllefen. An och den Drock ewech hëlt fir mussen en Orgasmus ze hunn. Ja. Also kloer em ass et em cool wann een esou Methoden kennt an och sech selwer gutt genuch kennt fir ze wëssen wat engem hëlleft fir en Orgasmus ze hunn. Mee et ass och voll ok Sex ze hunn a keen Orgasmus ze hunn a sech eben do keen Drock ze maachen an et einfach ze genéissen. Yes. Ähm, mee jo, gl parallel ass et och, ähm, muss een och sech selwer gutt genuch kennen fir, also einfach fir den Ënnerscheed och ze gesinn tëschent ech wëll eigentlech wierklech Sex mat där Persoun an déi Fantasien hëllefe mer just oder ech wëll eigentlech net wierklech Sex mat där Persoun an ech maache mer Drock, dat ze hunn, well ech mengen, datt dat esou gesellschaftlech vu mir erwaart gëtt. Jo. Dat ass och voll ok, wann hien just Sexfantasien huet oder tel quel net u Sex interesséiert ass. Voilà. Mee dat ass natierlech alles e Léierprozess. You speak from my heart. Dat iwwer sech selwer erauszefannen. Mm. Rëm vill geléiert haut. Mm -hmm. Ma mir hoffen, ähm, Dir hutt äh, bëssen eppes konnten iwwer Sexfantasie léieren haut. Mir froen Äerch lo net, eis Är Sexfantasien nee. ze schécken.
Nee. Wann der nie eng hat, dat ass och voll okay. Ja. Adi a merci. Adi.
Dir hutt nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreift eis op sex at ara punkt lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert ouni dass mer är Nimm nennen. An iwwer Feedback freeë mir eis natierlech och. Dir fannt méi wéi sex op Facebook, op Instagram an um Site sexpodcast punkt lu. Oder op all äre gewinnte Podcast-Plattformen. Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat frëndlecher Ënnerstëtzung vum CSAS, dem nationale Referenzzenter fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. Finanzéiert vun der Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte. Den CSAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.